Yɛn akwaaba de aba Kings TV Gid, Ghana's number one online sports channel. Na ɛnɛ yɛde another interesting and exciting content na yɛde ɛbrɛ nti mepaakyɛw ɛne ɛde edi kan a wɔba yɛ channel no so a wobɛ subscribe na afei notification bell wamia so abusuafo a yɛwɔ so dada nso no um, wahwɛ awie no wadaroma na walike video na afei wode wadwenkyerɛ de ato aseɛ na afei wahyɛ de ama afoforɔ nso atumi anya bi ahwɛ. King Solomon Asiedu nie, Ahmed Ayah Tewaha, saa nso na ɛyɛ um, Eliza Baby, Yaa Baby nso ɛtaa yɛ akyi. Executive producer ɛyɛ King Halid. Na um, aberanteɛ ɛfɛ no sɛ Eric Oforie Ntwi, dodoɔ no afɛ no Alawa anaa Suba, wobɛsunyan deɛ a Suba, Suba, Suba, Suba ɛna na amanfoɔ frɛ no a. Wabɔ ɛyɛ Kumasi Asante Kɔtɔkɔ, wada Medeama ɛna afei Hasso Folk. Na goalkeeper yi ɛde nsɛm de ato dwa nnɛ ɔkɔpie mu ɛwɔ one radio station ɛwɔ Sunyani ɛfrɛ wɔn Ark FM ɛna ɔne wɔn ɛredi nkɔmmɔ ɛna host no bisa no sɛ ah wo koraa wabɔ ɛyɛ Kɔtɔkɔ wabɔ ɛyɛ um, Hass teams yɛ mmienu obiara ɛtumi ɛkyerɛ deɛ ɔwɔ na wohwɛ a as a player wabɔ na mmienu no hemfa paa na wo enjoy paa wɔde ano ye de aba na ɔse ah yenyi wɔn caps no nto nkyɛn caps a wei agye trophies wɔn agye teams no deɛ ɛwɔ he na wotumi sɛ ɛwɔ soro kyɛn obi ɛno nso um, Eric Ofori-Antwi de ɛyɛ ɛho ano yie nso atumi de aba a ɛnyɛ asɛm ketewa nti uh, yɛbɛwura mu no afei yɛakɔ akotie Eric Ofori-Antwi wɔn nso n'ano yie a Wɔatumi awura mu nso de aba wɔ saa nsɛm a ɛno nso ɛtumi kɔɔ so no mu no. Nti wadaworo ma wobɛ subscribe na afei notification bell no wamia so na afoforɔ watumi ahyɛ de ama afoforɔ nso anya bi ahwɛ. Yɛde another channel aba ɛno nso yɛ Kings TV GH Media. Ɛhɔ nso deɛ politics, entertainment, social issues na yɛka wɔ hɔ. Yɛnkɔtie Eric Ofori Antwi ne interview with Ark FM ɛnnɛ mmra. Wo nka akyɛ kakra nansa yi. Hearts team no me di akyire paa. Me nhu wɔ team no mu. Me nim deɛ ɛkɔ so. Ɛdeɛ pɔtee na asie. Hearts wo ne wɔn awie. Contract a sign na aba na wie yɛ. Wagyae team no wo kɔ baabi. Anaa apira bi na aba. Ɛyɛ deɛn na ɛkɔ so. Yeah wait oh I think meyɛ still meyɛ still hearts fo goal keeper.

Ɛyɛ a me te fie a me feeli pains kakra because as a player a ɔnya injury deɛ sɛ nka Kwame bi tumi ba na me fans so tumi hu sɛ ebi a Forentry bɛtena fie three months four months but ɛmma saa sɛdeɛ wobisa me na amanfoɔ bebree bisa me obi koraa tumi bisa me sɛ adɛn magyae goal ni da na meyɛ Forentry mengyae goal ni da ɛyɛ pira nti na mewɔ fie and yɛ starting pre-season even yɛba abɔfoɔ akora na injury hyɛ me ho na na mede Mede eatre no yɛ biribiara.
Wow. So yɛkɔyɛ MRI no doctor no kaa sɛ no ɛni kwan sɛ me use bɔbɔ ɔyɛ saa me hwɛ hwɛ baabi a madu no ɛbɛtumi asɛe me career nti me relax koraa na me me hu sɛ mayɛ fit ansa na mabɔ but sɛ ɛbaa saa no na me nso me decide sɛ me ne mpanyinfoɔ bɛtena ase na wɔn nso kyerɛ me sɛ for now deɛ the way injury injury duration month na mebɛtena fie no nti no Wɔn pɛ sɛ wɔn yi mi nfiri mu second round no. Na mi de ayɛ treatment no. So second round no wɔn maa mi te ase sɛ wɔn register mi.
But uh, for now I'm still my own player. Wɔn tua mi kaa biribiara nti ɛno nti na ama mo nhu mi. Okay, ɛni ɛboa mi saa kwan no so. Ɛba sɛ ya has doctors no ɛna ɛhwɛ o. Anaasɛ bi a team no gyae ma o sɛ ara wa sɛ bi a o gye. Pɛ sɛ dɛ odi anaa ogye me di na afei sɛ mɛtumi ahwɛ wo ama wo ho atɔ wo a, kɔ na ɔnhwɛ wo. Anaa ebia team no kyerɛ wo baabi a, kɔ na wɔnhwɛ wo. Na team no bɔ wo ho ka anaa? Ɛ-ɛ-ɛ, a na ɛte sɛn? Yeah, me me deɛ na ɛkɔ baa saa na ɔmo twae mara no, Doctor Pambu, ɛyɛ blaster fo doctor, na ɛka kyerɛ ɔmo sɛ no, me kɔyɛ, me bɛ wɔ panneɛ o, me nom aduro koraa, still me gyina field no so a, one or two games biara. Mɛsan mɛsan mɛtumi asan apira because looking at me weight no ne the way a meyi so me la me nan no ɛbɛha me so ɛwɔ sɛ wɔn yɛ minor surgery ɛma me but I think sɛ na league no kɔ so no nti na attention no nhyɛ da ni hɔ but wɔn a ahyɛ wɔn sɛ after the season no wɔn bɛyɛ ama me. Oh, okay so it means ɛho anam a ɛsɛ mo tu no mo nya ntui na ɛsɛ pira no da so ɛwɔ hɔ nom saa na mmom ha astem no ama ate aseɛ sɛ wɔn bɛyɛ biribi de aboa wo. ama no afiri hɔ. Deɛ no yɛ a ɛyɛ Ghana ha yi a na bi a wɔde wo kɔ amono ne baabi. Ɔmo ne me ndii ɛno nkɔmɔ sɛ ɛyɛ Ghana ha na me deɛ no ɛnyɛ long time wei no ɛyɛ just one or two months bi na masan aba back so ɛnyɛ adeɛ serious biara. Ok nti yɛn mu bi no a yɛn ani gye sɛnea wosi esi akan ne mmɔden a wabɔ de ama Ghana no yɛn nya ahotɔsoɔ na yɛn nya gyidie sɛ Allah wabɛsan aba back abɛsi akan ama yɛasan ahu no bio. Sure me ba koraa me ba more than deɛ mayɛ atwa mu no koraa. So wɔmfa mpaebɔ ntam akyi biribiara bɛyɛ fine? Ɔtɔɔ a ɔbɛpɛ sɛ ɔbɛtoa so wɔ house team no mu anaa bi a offers ɛba yi because me deɛ mehu bi me ne wo nenam me bɛn wo offers ahodoɔ a ɛba yi ah bi a ɔbɛpɛ sɛ ɔbɛkɔ anim anaa sɛn na ɛteɛ. Yeah me sɛ me ne team wɔ contract so me ntumi nfa me pɛ nkɔ sɛ ɔmo ntwa mu anaa sɛ whilst ɔmo tua me ka no deɛ meyɛ ɔmo meyɛ ɔmo. property ɛmfa no saa so sɛ me ho tɔ me na team no ka sɛ ɔmo mpɛ me biem a ɛne deɛ mɛtumi a move on but sɛ ɔmo ka sɛ me stay a why not me stay na ma wie me contract na me wie contract koraa na ɔmo bɛ sɛ me ntoa so a then me nso ma take me decision. Okay wasi akan de ama asane kotoko team no pɛn ɛna sese wosi akan de ama hearts two teams no medaa me ho aba abɛbu sɛ asɛm bi ɛwɔ mu kɔtɔkɔfɔɔ. kasa paa de fam tim no ho. Haas nso akyitaafoɔ kasa paa de fam tim no ho. Two teams ne na wabɔ pɛn. Medaa me ho aba abɛbu so asɛm bi a ano ano ɔden, emu nso edu. Ba wo wabɔ ne deɛ, wo na wobɛtumi aka deɛ ɛwom de akyerɛ me. Nti twɛn me sima tiaa bi ntɛm na mentwa me ho mmra na mɛbusa nsa asɛm. Na afei yɛnyɛ ano yei no nso mfa mma wo. Moanze Kofi Amoako krataa bi nso da w'anim. Na before sɛ mɛkɔ aba no, Presido Eh, wowɔ biribi a pɛ sɛ wobusa no anaa mpɛ sɛ mekɔ ba wowɔ biribi a pɛ sɛ wobusa no aha okay kofi wɔ biribi a bɛbusa ala wanso ala watena ase aha busa na ɛyɛ ansa na makɔ aba
sɛn na ɔbɛ describe ne house of folk journey no so far so far so far baabi a wabɔ ade aba abɛduro yi yes. ah. the best decision i've ever take ɛne sɛ wokɔ house yes okay obi wɔ biribi busa no nti from the period ɔdwɛn ne house of folk till now How many years no? Me second season ni though me nyaa playing time wɔ hɔ bebree me kɔɛ me nhyɛ da mbɔ matches but I think to me ni I think sɛ ɛna me best decision a ma take. Okay.
Kofi. Abɛdo.
Ɔbɛ sɛ ɔbusa no biribi na me nkɔ mmra. Ya ɛ sɛ na sɛ na ɔsi ka me nso deɛ na ɔhye. Wabɔ kɔtɔkɔ abɔ has. Mm. Now two teams no Ɛhefa paa na wa enjoy paa. True teams ne mmienu nyinaa.
Ala wa o Mike ne ne mma bi ama o. Ɛyɛ hasofo.
True teams ne nyinaa. Ɛhɔ na wa enjoy.
Paa.
Okay. Ase wa yi wa yi wa yi ano ntɛm paa o. Because ɔbɔ as kɔlɔkɔ ɔbɔ no sɛyi. Two seasons ɔ ɛwɔ asa ne kɔlɔkɔ team ne mu. Na o da nso o. Na o da da biara na o da paa na. Nti na ɛmi yasɛ mi kɔ has wɔn sɛ mi kɔ has na ɛnɛma bebree. ɛsiiɛ but sɛ ɔmo nyaa confidence bɛfaa me a nneɛma ɛkɔ sie, ɛna ɛyɛ me ya but me kɔɔ house no deɛ I think sɛ it's good. Okay, aboa wo? Aboa me. Good. You know, deɛ ɛhe na ɛso ɛwɔ Ghana ha, kɔde kɔ ne house saa kwan no so. Wɔn sɛ mede kama akwasi kyerɛ nsɛmu ansa na me bɛbu sa wo. Sɛ nkuru a ɔmo agyeɛ deɛ ɛmfa nto nkyɛn. Sɛ ɔde nkuruwa no to nkyɛn a, wabɔ kɔde kɔ abɔ house. Woyi wɔn kurow a wɔagye to nkyɛn a, ne mmienu deɛ he na ɛso?
Ɛso sene Asante Kɔtɔkɔ. Ok. Mpakyɛ wɔn afa n'asɛm no deɛ, w'asɛm wei ehia me paa. Allah w'ase. Yɛyi nkurow a two teams na agye to nkyɛn a, has, ɛso sene Kɔtɔkɔ. Nyɛ saa na woka. Suba, meda ase paa. Meda ase. Me nso me last hour.
Kɔtɔkɔ ne has, ɛhe fa na?

nkyɛn wonya sika paa.
To me nti na meka sɛ Hasslefoɔ because uh, I think yɛ game against baabi a ɛne Gold Stars uh, amanfoɔ wɔ outside sending me sika bebree okay. sure ɛno koraa wɔn se because of
ok nti ɛno ɛyɛ nsɛm a ɛtumi ɛkɔɔ so ɛnɛ da yi ɛwɔ ɛyɛ uh, one of the radio stations ɛwɔ sunyane arc fm ɛna ɛyɛ hasofo goalkeeper eric oforiantwi wɔn toto n'ano nsɛm ahodoɔ a epiepie mu bi ɔse wajoine anaasɛ wɔjoine has no ɛyɛ one of the best decisions a watumi ateki afei wobɔ has nso a uh, pressure wɔm kakra tim no Na mmom wode Timse na mmienu kɔtɔkɔ ne Hasar w'aboa na mmienu no de to nkyɛ, wode si nsɛnneɛ so a, Hasor folk um emu du wɔ n'anim rekyɛn Asante kɔtɔkɔ. Mebakyɛw, deɛ wo nso wotumi uh w'adwenkyerɛ wɔ ho no, wode to comment section na afei atumi akenkan kamakama atumi de ama. Mepakyɛw nyɛ atɛmdie, kyerɛ w'adwen, ɔno akyerɛ n'adwen nti wo nso kyerɛ w'adwen na yɛnkɔ yɛn anim. Aha yɛ Kings TV GH, kɔ ɛyɛ yɛ another channel. Ɛyɛ Kings TV GH media, ɛhɔ yɛ politics, entertainment, social issues, yɛka biribiara bi wɔ hɔ, nti ɛhɔ nso wobɛtumi a join yɛn na woasubscribe ɛwɔ hɔ. Nyankopɔn nka ho na ɔnyɛ wo kɛse na ɔnte n'anim mfa nkyerɛ wo.